Selâm aleykum, sayğılı dostlarım! Biz, siz şimdi Aya dersleri programmasını seyir etesiz ve biznen beraberlikte oyuncı

Oyun alemine nasıl kelip başladım? Balalıqtan keldim oyun alemine. Neçün deseñiz, balalar pek seveler oynamağa, şeñlenmege. Şunıñ içün balalıqtan men bu oyun tögeregine. qatnap başladım. Ondan berli oynayım.
Ya birinci oyun ocalarıñız kim edi?
Birinci oyun ocalarım, elbette, menim anamnen babam edi. Olar pek seve ediler oynamağa. Amma ömürleri ölen oldı. Oyunğa vaqıtları yoq edi, ağır zamanlar edi, şunıñ içün. Ya ana-babanıznıñ nasıl zenaatları edi? Anam-babam addiy işçiler edi. Anam ştukatur-malâr edi, babam traktorcı edi.
Münir ağa, siziñ qızlarıñız bar, olar oynay, e? Doğrumı? Eki qızım bar, olar oynaylar. Büyük qızım Ayşe, o, on sekiz yıl qırımtatar dramatik teatrinde çalıştı, şimdi çalışa rus ansamblinde, Tavriya ansamblinde. Ekinci qızım Mayre, o da çalışa edi qırımtatar muzıka drama teatrinde, şimdi Bağçasarayda yaşay ailesinen ve anda balalar tögeregi, oyun tögeregi alıp bara. Ya torunlarıñız oynaylarmı?
Qız torunlarım oynay, ansambl tesellide, oğlançıq dan istemey, dan istemey, bilmeyim neçün. Münir ağa, ya siz mektepte nasıl oquy ediñiz? Mektepte men oquy edim, Yahşı. Yahşı oquydım. Ya derslerde siz laf etmey ediñiz, ya da laf ete ediñizmi? Derslerde
laf ete edim, amma anda qırımtatar tilinde laf etmege bermey ediler. Ya eñ sevimli dersiñiz nasıl edi? Eñ sevimli dersim Menim edi peniye, vokal, soñ tarih dersi ve geografik dersi. Neçün de seve edim o derslerni. Ya siz qızlarnıñ saçlarından ya da olarnı eriştire edinizmi? Olay edi, balalıqta er şey ola. Olay edi.
Münir ağa, siz qaysı yerde doğuldıñız?
Doğğan yerim Özbekistanda,
Andijan vilâyetinde Yujnıy Alamışık degen köyde.
Yahırımğa siz qaç yaşında qayttıñız? Qırımğa qayttım, otuz dört yaş edim men, ailemnen qaytıp keldik Qırımğa. Ya siz o vaqıtları ne seve ediñiz yapmağa?
Men o vaqıt seve edim oynamağa, ansambl qaytarmada oynadım. Ya mektepni seve ediñiz?
Mektepni o qadar sevmey edim. Soñ sevip başladım amma. Ya boş vaqıtlarda siz neyen oğraşasız? Boş vaqıtlarda men özüm torunlarımnen oynayım, yırlayım. Ya masallar olarğa aytasızmı? Masallar?
Olar indi masal diñlemeyler. Olarğa tarihiy şey, tarihnen oğraşalar, tarih söyleyler. Tarihleri aytam. Yaşayerler.
Ezberleyler.
Şiirlerni ezberleyler, e.
Nasıl şiirlerni olar sizge aytalar?
Navrez aqqında aytalar. Soñ. Yırlamağa men sevem degen şiir ve yır bar ölen. Münir ağa, siz oynağanda ne is etesiz?
Oyunlarnı, er oyunda, misal içün, özüniñ içki duyğularını körsetmek keresiñ, özüniñ durumıñnı, qıyafetiñni ve, men bellesem, yaşayışıñnı.
Yaqalq oyunlarını ne eñ esası?
Eñ esası, halq oyunlarında halq nasıl oynay, onı körsetmek. Onı körsetmek estetik tarafından ve onıñ tabiatın körsetmek, halqnıñ tabiatın, adamnıñ özüniñ tabiatını körsetmek kerek. Er oyunda bir, misal içün, bir ifaçıq olsa da, manası olmaq kerek. Oyunnıñ manası olmasa, o, men belesem, o oyun degil, o, etüd, etüd. Oyunda Adam özün içki duyğuların ve yaşayışın is etip körsetmek kerek oyunda.
Ya, sizde kontsertlerde bir meraqlı, külünçli vaqialar bar edimi? Kontsertlerde külünçli vaqialar pek Çoq ola. Neçün deseñiz, bu ölen olıp çıqa, bir numeranıñ çıqışını aytalar, onıñ yerine başqa çıqış ola. O da külkünçli. Neçün deseñiz, komedik oyunı olsa, komedik oyun çıqmay, tragedik oyun çıqa. Ölen, ölen de ola. Çeşit türlü ola. Sanada, o sana, ne yapacaqsıñ? Ya siziñ grup oyunlar barmı?
Menim gruppam bar. Adı Teselli. Oña şimdi gruppaña qısmet olsa, bu sene otuz yıl olacaq. Bir biñ doquz yüz doqsan birinci senesi Qırımğa qaytıp kelgen soñ, men öyle fikirge keldim, açmaya balalar içün bu tögerek. Bu Dvorets kulturı profsoyuzı degen yerde, profsoyuzlar medeniyet sarayında. Olar qol tuttılar maña, men açtım gruppa. Soñ ansamblniñ adın nasıl qoyayıq dediler balalar. İsteseñiz özüñiz, siz mında iştirak etesiz, özüñiz saylap alıñız, nasıl ad qoyulmaq Soñ rey berdiler, ansambl Teselli degen. Eñ çoq rey aldı ansambl Teselli. O Teselli olıp qaldı ölende. Ya siziñ ansamblge qaç bala qatnay? O, balalardan şimdi yüzge yaqın balalar qatnay, amma Pandemiya olğan soñ bu, koronavirus olğan soñ azçıq eksildi. Bir elli, altmış bala şimdi. Ya siz bilesiñiz öyle gruppa, adı Areket ansambli, men anda barıyım. Men bilem o ansamblni. Anda Cemil Ablayev alıp bara, menim dostum. Ve Zarina, onıñ ömür arqadaşı.
Ya siz bilesiñiz, Arzu Zenedinova, bu Zarina ocanıñ alası.
Men bilmedim onı. Men bilmedim. Zarina ocanı bilem, amma onı bilmedim. Areket tünen meni siziñ kontsertke davet etti. Altıncı iyünde olacaq Otçöt konsert. E, men anda olacam. Ana, men de anda olacam, qısmet olsa. Men baqacam, nasıl oynaysız siz? Leliya, ya nasıl sen oyunlarnı anda oynacan?
Onen menden çiğ ve yüzüm. Yüzüm oyunı? Ay, maşalla! Yüzüm cıyacasız, e? Ay maşşallah. Ya üzümler daha pişmedi de.
Bu iskustenıy olacaq. Men ş- şaqa aytam, men şaqa aytam. Pek dülber yahşı oyun. Men onı seyrettim endi, kördim.
Ñoqtı. Ana, Kamerada o oyunnıñ kördiñiz.
manası da bar, üzüm cıyacaqlar olar. Doğrumı? Ana, kördiñ? Balaçıqlar ölen oyun oynamaq kerek. Balaçıqlar bala kibi oynamaq kerekler. Büyükler kibi degel, bala kibi. Aytacağım, Teselli ansamblini men açqanım, açqanım sebebi, bu bizim qırımtatar balalar milliy oyunları ğayıp oldı, yoq oldı. Şunıñ içün açtım, Bu ansamblni ve şu ansamblde körsetmege nas oynamaq kerek balalar. Balalar büyükler kibi oynamaq kerek degil.
Münir ağa, ya mına siz çoq yarışlarda, mına, meselâ, Tatlı ses, Canlı ses yarışlarda jüri oldıñız. Keliniz sayı qaç kere siz anda jüri oldıñız?
Sayısını bilmeyim men. Sayısını bilmeyim. Nu, çoq kere oldım. Neçün deseñiz, men özüm maqtamaq istemeyim, amma men pek yahşı bilem qırımtatar oyunların, qırımtatar medeniyetin, qırımtatar muzıkasın. Şunıñ içün de belki meni pek çoq çağıralar jüri olaraq ve olarnıñ konkurslarda iştirak etken balalarnı seçip almaq içün. Ya siziñ qızlarıñız bir yarışlarda iştirak ete edilermi? Böyle büyük festivallerde. Olar pek çoq festivallerde oldılar, amma sayısını bilmeyim. Olar Türkiyege, sayısını bilmeyim, ne qadar bar edi. Çoq, çoq bardı. Er yıl, er sene bara ediler. Şimdi de baralar. Soñ, bilmeyim, nasıldan Konkurslarda, festivalde pek çoq, olarnıñ sayısı yoqtır. Siziñ ansamblden bir bala, balalarıñ tatlıysız, canlıysız yarışlarda iştirak eteler edilermi? İştirak ettiler.
Keçken sefer biziñ ansamblden çıqtı, oğlançıq birinci yerni aldı, Grinçuk Ruslan degen oğlan, soñ menim qızım yolbaşçılıq etti, onıñ üstünden on beşinci senesi ğaliba Yasmin Arakayeva birincilikni aldı. Er çıqışlarda bir birinci, ekinci yerlerni alalar işte. Ya men toje o konsertke bardım eki kere, men ekinci yer qazandım. Ay maşalla!
Daa çoq-çoq çalışsañ, birinci yerni qazanırsıñ. Añladıñmı? Çoq çalışmaq kerek ve oqumaq kerek, bilgi almaq kerek. Bilgi alsañ, bilgi seniñ quvetiñ, taqatıñ, küçüñ.
Münir ağa, ya siziñ qorantanızda sizden ğayrı da bala bar edimi? Bizim qoranta, balaban qoranta desek olar. Beş balamız biz şimdi. Ağam, eki ağam bar, eki qız qardaşım bar, men ortancısım.
Añlaşıldı. Demek, üçünci balasız. Üçünci oğlan, e. Üç oğlan, soñ eki qız. Ya eñ büyük kim idi? Eñ büyügi? Eñ büyügi Emin ağam.
Qırdıñ?
Küçügi Münire qardaşım. Ee?
Ekinci?
Ekinci Mümin ağam ve birinci qız qardaşı Fayzile. Beş balamız biz. Ekisi sağ, selâmet. Büyük oñlarda yaşay. Üçevi, birisi Fayzile qardaşım yaşay dağın Özbekistanda. Kelip olamaylar. Ya siziñ yanında birisi yaşaymı?
Menim yanımda Aqmescitte? Aqmescitte yoq. Büyük Oñlarda, mından qırq beş kilometre Aqmescitten. Oktâbrskiy deyler oña.
Ya, mına siz öz ansamblni çoq oyunlarğa, usullarğa ögretesiz. Keliniz, siz bizni de ögretirsiñiz. Ögreteyim.
Qolay-qolay bir. oyunçıq. E? E. Nasıl oyun ögreteyim?
Bilmeyim. Eñ esas oyun, qırımtatar oyun, tögerek oyunı, Quran. Ögreteyim? E. Turun, buyurun.

Maşallah, maşallah, pek dülber oldı.
Sağ olunız, biz pek begendik.
Sağ olun, sağ olun, men de begendim siziñ oynağanıñıznı. Bir tez ögrenesiz, maşallah.
Dostlar, biznen beraberlikte bugün Münir ağa Ablayev edi. Sağ oluñız, Münir ağa, siz kelgeniñiz içün. Siz sağ oluñız.
Sözni ise, dostlar, biz daa çoq musafirlernen quvandırırmız. İleride körüşkence! Körüşkence!